Adius! Bontorn. Soi aquí content ambe Céline de te veire aquí dins una reunion sus las Assises departamentales per la lenga e la cultura occitana, çò qu'es una causa normala. Mas per tu, de qué vòl dire de, coma cambiament pel departament de Tarn, per la politica per l'occitan? Ben, vòl dire que i a un interès de mai en mai important de las collectivitats localas aquí per la cultura occitana. Donc aquò es un un bon afar per çò que çò que nos manca pel moment justament es d'aver un fum de monde a l'entorn de nautres, de las accions que menam los uns e los autres per promòure aquela cultura, La fa conéisser e ne fa quicòm d'important a nivèl public, anam dire. Donc, cada còp que i a una collectivitat territoriala o un centre cultural o que sàpia que s'interèssa a la cultura o que balha l'escasença de lançar una reflexiu aquí dessús, es totson un biais de far avançar las causas. Acòrdi, i a pas encara de calandret o dins qualque temps i aurà una calandret o pas? Aquò de sabes avèn aquò d'un conse qu'es jacobin, çò que podèm comprene, me avèn ensatzat i a qualques annadas de montar una classa bilengua e avèm pas capitat un pauc en causa d'el que doncas doncas sei pas, berèu qu'un ton capitarien a far quicòm aquò de. E ça que la Talbèra se ven pertot dins lo monde, la musica de la Talbèra es mai aisit de vendre que vendre l'occitan al còsut deth còrdon. Òm, me. Acorai, vòli dire que çò pus important de còs que i a es de far conéisser l'occitan endà com mai que dins çò pichor país, çò que sabèm que sovent las cultures minorizadas son reconegudas en primièr pels de fòra e qu'es a partir d'aquí sovent que las causas pòdon avançar dins lo nòstre país. país. Es aquí, es en train de me dire que lo resson internacional de l'occitan ajuda l'occitan dins lo pichor país. Ah, completament.
E çò que çò qu'avèm poi far aquí, venent de venent de far un viatge al al Brasil e a a bas la mai lo monde del Brasil, los artistes, tot aquò, lo lo monde que se tracta de cultura, me sent que de sovent d'associar dos culturas aital permeta l'encòp de valorizar La cultura del popular jo del Brasil quand anam al Brasil e quand lo brasilian veno aquí en França nos ajuda a valorizar la cultura occitana. Digueu-me, recentament ai gaitat una vidèo sus YouTube justament per aquesta entrevista tanben, avèm visualizat una cançon de La Talbèra e qualqu'un i aviá botat de d'imatges del país e la coneishètz segurament aquesta vidèo, es en train de virar fòrç per internet. Internet vos ajuda a La Talbèra de vos far conéisher a nivèl de la planeta?
Internet es un mejun important, cada còp qu'i a de novèls metzans de comunicaciu tot son important de los utilizar, es vertat que a mi internet çò que se passa qu'i a de causas que vido aital quitament sens que nautre soéssem al corrent al depart, mai es plan trapi tot de veire aital que qualqu'un de, ma pensi qu'es un fenno de Felando que faèt aquò, que causièt una cançon qui s'apèl Lo meu. país e que se'n servièt per mostrar lo monde entier e aquò per ieu es interessant de mostrar que la cultura occitana servís a durbir las pòrtas sul monde. Tà justament en prepar de politica.
Ai entenut parlar qu'i a una lei que va se reviscolar. Per l'occitan, per las lengues regionales, coma dison a París. As entenut parlar d'aquò, tu? Ne non. Ne non? N'as entenut parlar, tu? Òh, l'ò parlat aqueste matin. Ben, ieu ai pas entenut, alara es pas una bona question. Mas, donc, se comprenem pas per l'occitan? Ieu, la lei, te'n foutes, lo important es de parlar e de defendre la lenga en cantant. E òh, fau çò que pòdi, eh? Ambe los mejans que ai. Digue-me, t'abuts per internet que pas fèr prètament plan, dins los concerts tanben qu'ai seguit? E al nivèl, al nivèl europèu s'es plan conegut, lo Brasil recentement en tenut aquí, la comença pas a aver, non? Pas cap, eh, fa fa 20 o 30 ans que la Talbero existe, sèm pas encara o d'artiste internacional, bon, comença d'es, es vertat que chogam, chogam pla dins tot, dins tot lo país de de França, ok? E e soan en Euròpa, soan al Brasil, soan de cò que i a mai. Fòra, fòra nòstre retiu, que dins nòstre retiu. Mes bon, dins nòstre retiu soan, eh, que se cal pas plan se ta, ta pauc. Mes lo fat de, de soar enda com mai, a dut soar èsser plan reconegut dins nòstre retiu, coma dis Daniel, eh. Recentement avètz jogat tanben a Tarnac, me sembla. Oh. E perqué a Tarnac? Per çò que sèm plan amics, amb mes lo Tsobe que soa bal, e sèm plan. Sèm plan d'acòrdi amb Melur Lutzo que nautres sèm per luchar contra aquel totalitarisme de l'Estat, contra las leis que çò Estado fach çò soi disent per luchar contra los terroristes que es una bergonha que va contra los dreches umans e nautres sèm aquí per aduchar aquel sèt sube que vòlu viure D'un biais que que vòl o sen se'n fa de mal a degús e o pas, quit quit o me lo drets de de de viure, aital. As vist qu'as parlat de politica? E te e? L'as vist qu'as parlat de politica? Me que arrive tanben a plaire a de monde que son francofòn e que que de còps que i a ne coneishen pas la lenga occitana. Aquò vos arrive tanben? De plaire a de monde de París o de De lo Rèn e de causa d'aqueste mèn. Es possible aquò? Es pas interdit? De tu biais la musica o es un biais de de es un passopòrt coma se dis? Pòdes te far pòdes far sentir quicòna a qualqu'un que compres pas zes l'occitan, mai a mai aquela persona qu'a aurà aimat la cançon aimarà l'occitan. çò que es la sonoritat de la lengua tanben, que çò que cantan en occitan pourrián pas lo cantar en francés, per çò que los mots son pas, es pas la meteissa musica de la lengua per far las cançons. E pei çò que disián dins nòstras cançons, parlan de segur des problèmes de la cultura occitana, mai coma parlan des problèmes del monde, donc aquò, tot lo monde es concernit per las cançons de la Talvera.